suuraan tuni wanni isiin akka gaariitti akka ajaa'ibaa dubbattu waan aakhiraadhaati hedduu wal qabatu. Keessaafuu warra rabbii tokkichatti amane ni'imaa adda addaa waan rabbiin isaaniif qopheesse kana akka malee dubbatti. Ni'imaa jannataa waan gaggaarii hedduu gartee akka ilmi namaa kun qaamaa qalbiidhaan jala deemee wanna juu sanirraa hedduu dubbatti awwala wanni isiin eegalteeni dandeeytii rabbii akkaataa rabbiin ilma namaa kana itti uume kana adda baase duuba rabbiin wanni takka ummata keenya qur'aana kana keessatti isa jalaa naftu ni beeka ilma namaa kana isaatu uume akkuma ifi uume kanatti waa hunda waan namni ganaa dubbachuu taa'us ni beeka. Waan ummanni ammaan dura dabre dubbatees ni beeka. Ka ummanni amma yeroo ammaan tana jiru kana ka teekinooloojiidhaan guddate kunis waan isaan dubbatanis ni beeka. Waan ummanni ganaa ammaan booda dhufu gartee warri teekinooloojii kanarra gartee fooyyeyse jechuu yoo taa'us ni beeka. Tana hunda walitti qabeeti Qur'aana kana tolchee bareechee gaafii isaan Qur'aanni kun gaafatu wa gaafii isaan deebisuu hin dandeenye godhee isaan dura kaaye. Doktor Zaakir Akkayya Rabbi umrii haa dheereysu. Qur'aanni teeknooloojii tana odoo booda hin guddanne dura guddachaa deema jedhe dura. Teeknooloojii dura guddachaa deema jedhe. Na'am dhuguma teekinooloojii dura guddachaa deema. Qur'aanni kun akkuma waan ammaan tana buufameeti uummata keenya wallaahi waan nama ajaa'ibsiisu. Waan akka waan amma buufame yeroo ammaan tanaa tana beekee teekinooloojii amma jirtu tana akka waan dubbachuu jiruuti. Al-Qur'aanu Qur'aanaa fi saayinsii jeeti Dr. Zaakir dubbate mee bakka isaan seenaa warri afaan Ingilishii beektan jala deemaa ilaala. Qur'aanaa fi saayinsii jee

ataa dhufee takkaa'u dabre alal insaani ilma namaa kanarra ni dabre xiinun yeroon min addahari yeroo irraa taate yeroon yeroo irraa taate takka lam yakun haala hin tahiniin shay'an waa madhkuuraa dubbatamaa osoo nama dubbatamaa hin tahin akkammaa kana taa'ee hin lafaallafin kanatti Yeroon dheertuun hangi tokko isarra dabarte jedhe. Yeroon dheertuun. Ilma namaa kana dhiiroo kan baanaa. Aadamis haa ta'u nu warra ammaan tan akkana taa'ee lafaan lafuu kanaas haa ta'u jechuudha. Aadam abbaa keenya yeroo dheertu dhoqqee godhee suuraa itti tolchee yeroo dheertu odoon ruuhiin itti afuufamin akkanuma goggogaa ta'ee taa'e. Ichi booda ruuhi itti afuufe nama godhe. Kun hiikkaa takka. Hiikkaan lamadaa numa warra ammaan tana jiru kana. Namni tokko namni gariin eega gartee ballagee silaa ilmoo dhaluu geerraa eegalee ilaa hanga yoo xiqqaate amata kudhan kudha shanfa ama diidanfa ta'a. Dila yeroo amma akkana taa'u kana ama kudha shan taa'u kana eessa jira namichi kun bishaan maniyyii waa takka dubbatamaa hin ta'in duyda abbaa keessa akkanuma calgee taa'u jira jechuudha. Yeroo dheertuudha mata kudha shan nama diidama. Haadha keessaas akkasuma taa'a jechuudha. Hanga rabbiin bishaan abbaa fi haadha irraa ba'u kana walitti fidee addunyaa tana gubbaarra gabbaasee eega gartee gabbee ilmi namaa kun bar guyyaa dura gabbee irraa iyyansa iyyaa beektaa tura. Maaliif akkasi booyaa jennaan warri warra afaan ijoollee xixiqqashoo san beekuu tollee hin dubbata. Bani Adam kun bara taphaa miti bara boo ilmi namaa kun jechuun bara nama ajaa'ibaati. Afaan beeyladaa kanaas numa beeka. Afaan kuruphootis numa beeka. Afaan hilleensaatis numa beeka. Afaan jeedalloo fa'aa waan ajaa'ibaati. An afaan jeedalloo sana akkatti bara nan gaafatiin afaan hundarra. jeedalloon akkana jette jeedalloon akkana jette akka barna ufa kanaatu jeedalloo jeeyeetu maka jeedalloon hin dubbatin akkanuma taa'etu barraa dubbataa bara. Ijoolleen akka jettu nyaan hoggaa addunyaa irra gabbuut waay waay waay jettee akkasii iyyitu san wayi maa addunyaa irra ganna buuftan maaliif ganna buuftan bakkaan taa'ee nyaachuu jiru bakkaan rahaadhaan ciisu jiru maaliif ganda rakkoo kana na buuftan maaliif na buuftan yaa yaa yaa jettee akkasii iyyiti jedhu ganda cinqiidhaa kana keessatti gaafasirraa eegalee ichirraa dubbachuu eegala jechuudha duuba. Tayyib. Haaya. Innaa nuti nuti yaa rabbi nutiin kun egaa maqaa kabajaati jenne jara keenya akka isin jalan galle. Khalaqnaa ni uumne al insaana ilma namaa ka ammaan tana jiru kan ni uumne jedhe. Eenyu baana nu baana nu warra amma jiru kana baana. Aadam nama hin ta'in, Hawwaa nama hin ta'in, Ciisaa ilma Maryam nama hin ta'in jechuudha. Jara sadeen kana waan hin ta'in nama ammaa fi amma dura dabre hunda ni uume waan jara sadeen kana hin ta'in. Maalirraa uume? Min nuxufatiin maniyyii takkaa'uu bishaan nirraa uume. bishaan akkam amshaajin walin laaqamaa ta'e bishaan walin laaqamaa ta'e eeysaa walin laaqame dhiiroo ka dhiiraatii fi ka dubartii jechuudha. Bishaan dhiiraatii fi ka dubartii irraa uume rabbii abadan bishaan tokkorraa namni uumamuun hin danda'amu uummata keenya. Gonkuman jiru addunyaa tana gubbaarra. Abadan. bishaan dhiiraatii fi ka dubartiidhaa waliin laaqee bishaan lameen san jidduudhaa uume. Wanni uumneef nabtaliihi akka isa mokkorruuf jecha isa uumne jedhe mokkorriidhaaf bar ummata keenya ilmi namaa kun uumamummaan isaatu mokkorri adda addaa keessa jira. Mokkorri adda addaa ah wayi rabbii jedhaanuma mokkore jedha. tunillee rakkoodha anuma rakkifaa ja maan jennee anuma mokkore ja haya haa taatu maali miskiinummaan isa mokkore rakkoo adda addaa isa mokkore fayyaa dhoorkee isa mokkore waan adda addaa isa mokkore jechuudha mokkorriidhaaf jecha isa kana uumne jedhe faja'alnaa ni goone huu ilma namaa kanaaf maal gooneefi samii'an dhagayaa gurra jechuudha samii'an jechuun dhagayaa jechuun gurra isaa goone basiiran arkaa ija isaa goone jechuudha. Nama gurraan dhagahu nama ijaan arkuu isaa goone maa wanni irraa uumne san mee laalaa mee laalaa dhagge dura mee laalaa akkaataa isatti uumne kana xiqqoo xiqqoon waan akka inni duraan gurra hin qabne gurra gooneef ija hin qabu ija gooneef funyaan hin qabu funyaan gooneef hidhii hin qabu hidhii itti goone ilkee hin qabu ilkee itti goone waan garaa keessaa egaa kana hunda akkasitti akka takkaan itti goone jechuudha. akkasuma wajjiin akkasuma wajjiin qaalii keenya didee nu kafree waan biroo haasawa jedhe maal haasawa eegaan du'een booda rabbiin na kaasuu hin danda'u yaa saboo akkamiin mee dura uumamtee uumama kee ka duraa kana maa if hin laallee mee akkamitti si uumnee dura bakka bakkarraa dhufte if laali bakkarraa dhufte yoo beekuu baatte ee dhugaadhaan beektoti kunoo nuu siimaa dhageeffadhu Bishaan abbaa keetiitii fi haadha teetii kana wal hin laaynee? Garaa haadha teetii keessa si keenyee? Nyaata adda addaa karaa handhuuraa kanaan si nyaachifneeti gurra sii goonee, harkaa sii goonee akkana tana hundaan takka takka sii goonee addunyaa tanarra si gabbaafnee? Eega gabbaatee if barteen boodatti akkana lafaan laf taa'ii eega du'ee booda eegaan du'ee booda Rabbiin hin kaasu jettee? Innaa nuti jee. hadeynaa ni qaceelchine huu ilma namaa kana taakka innaa nuti hadeynaahu addaan isaa baafne hadeynaa jechuun kun addaan baafneefi ilma namaa kanaaf assabiila karaa inni deemuu qabu karaa inni deemuu qabu adda baafneefi maal jenneeni aboo karaan kun karaa bereedaadha yoo karaa kana deemte waa takka hin taatu jannatas si geeysa karaa kana deemii karaan kun karaa badaadha karaa hallayyaa fi qoreedhaa fi bineensaa fi leencaa fi qeerensa adda addaatii jira yoo asiin deemte ni nyaadhamtaatii karaa kana hin deeminii jenneeti akkanatti addaan isaa baafnee jedhe. Eega kanatti isa adda baafne booda immaa shaakiran wa immaa kafuuraa. Immaa takkaa namtichaan kuni shaakiran nama Rabbi galatoonfatu ta'a. Jechuun nama qaalii Rabbii godhee, ibaadaa Rabbii godhee, qaalii Rabbii godhee Rabbi galatoonfatee karaa karaa Rabbi jannataa deemu ta'a. Wa immaa yookaan ammoo kafuuran nama Rabbi kafre ta'a. Nama qaalii Rabbii didee karaa ibidda jahannam seenu ta'a. Bakka tana keessatti ummata keenya Rabbiin ilma namaa kana aqlii kanneefiiti filannoo godheefi ni filachiisa. Aqlii isaa kanne. Ija isaa kanninee jee laal. Gurraas isaaf kanninee jee. Gurra wa hin dhage'u. Ija wa hin arku godheefi. Ta wanni tun waan bereedduudha ayyaan argu. Wanni tun waan fokkottuudha ayyaan argu jechuudha. Karaan kun karaa bereedaadha. Karaa gaariidha. Karaa gartee ni'imaa adda addaa si geessu. Ooyiruu burtukaana qabdu. muuza qabdu maangoo qabdu paappaayee qabdu ni'ima adda addaa qabduutu asiin jira asiin deemi ooyiruu sana bishaan bebbereedaadhaan jira bishaan dhugi maangoo burtukaana rummaana cinaba waan adda addaa kana irraa nyaadhu ammoo asiin hin deemin hallayyaa jira qoree jira bineensaa jira bineensa adda addaa leenca qeerensa waan nama nyaatu hin deemin jenneen jira eegas boodaa fedhinnaan isaaf kan jirtiyaa Nama qaalii keenya didee odoo karaa diriiraa kana deem jennuunii didee karaa jallaa kana deeme hii innaa nuti gaagguus a'tadnaa ni qopheessine lil kaafiriina nama qaalii keenya dide salaasila shanshalata salaasilli shanshalata wa aghlaalan hidhaa aghlaalaniin hidhaa hidhaa maali shanshalata saniin hidhamuu ummata keenya azaaba namni kun akkanumatti hin seenu bar guyyaa qiyaamaa rabbiin azaaba addaa godhe azaabuma sanuu lakkoofsa saddeet duyda duubatti qoranya'aniiti wali goggoysanii hidhamee akkasii hidhaa saniin fuudhee itti darbamee fuulaan itti cufame akka daabboo hoggaanii fi biyya teenya gaafa godhan fuudhanii ibidda kana keessa achi kaa'aniiti hulaa xiqqoo takka ta sibiilaa takka qar godhanii itti cufan. Akkasitti itti cufama jechuudha. Wasa'iiran ibidda akkaan qabsiifamaa ta'e laal. Isaaf qopheessine nama ka innaa nuti aatadinaa ni qopheessine lilkaafiriina kaafirtootaaf salaasila shanshalata wa aglaalan hidhaa harkaa fi morma walitti hidhu wasa'iiran ibidda akkaan qabsiifamaadha.

wayita hidhaan morma isaanii keessa jiru shanshalanni akkasii hidhamaniiti harkifamaadhaa ibidda akkaan oowwaa bishaan akkaan danfuu fi ibidda akkaan qabatee jiru ichi keessatti isaan darbanii jedhe kun warra qaalii rabbii dide rabbiin adaaba akkanaa kana qopheessee bijara keenya. Inna al-abraara yashrabuuna min ka'sin kaana mizaajuhaa kaafuuraa amma gaa warra qaalii rabbii godhe warra rabbi sodaate addunyaa irratti aakhira jannata keessatti waan qopheesseefi akka gaaritti addaan baasee himuudhaaf deema duuba innal abraara warri dhugaan rabbi sodaate abraara jechuun ummanni qulqulluun jechuudha hikkaan abraaraa qulqulluun maali dilii irraa qulqulluu shakkii irraa qulqulluu munaafiqummaa irraa qulqulluu dilii adda addaa irraa qulqulluudha kan dalagin jechuu yashrabuuna ni dhuganii ni dhugan maal irraa dhugan dhiiroo min ka'asin kubbaayyaa farshoo urgooytuu akka miskiidha mi'ooytuu akka deeymaa tana tanarraa dhugan urgaanisii miskiina urgoyyi. Ka asiniin quraana keessatti yeroo takka illee uummata keenya bakka hundatti kubbaayyaa farshoodhaan guutamaa ta'een kaasan jedhanii. Amma tura asinii meetiin jira amma asiniif hin akka gaarii dhageeffata. Kaana ka ta'e kubbaayyaan farshoodhaan guutamaa ta'e san miizaa juha wanni inni waliin laaqameen kaafuura kaafuura waan jedhamu. Kaafuurri kun waan akka malee urgaa'u. urgaa akka maleedha miskii akka miskiidha urgaa'u saniin kaafuuraa jedhanii uummata keenya kaafuura addunyaa irratti akkanatti wayi kaafuura mee naa kanaa jedhee akkana urgeeffatan kanan seenaa kana fakkaata malee irra urgaa'u kaafuuraan jechuun kaafuura saniini laga gartee kaafuur jaamu saniini waliin laaqamee jedhuuba.

bihaa laga sanirraa cibaadullah gabroottan rabbi jechuun warra rabbi akkaan sodaatu warra darajaan isaanii aanbiyootaa waliin taate siddiiqotaa wajjiin shuhadaa'otaa fi sassaalihootaa wajjiin sadarkaa irraa oliirra jannatul firdoos jechuudha ummata keenya warra jannatal firdoos keessa jiruutiitu qulqulluu laga kaafur jaamu sanirraa dhuga

Akkana jala shorreessaniif jalaan deema yaa. Teknooloojii rabbiiti qaba dhugaatu. Miila qabaa miilan qabu. Harka qabaa harkan qabu. Maalirra deemoo qilleensa rabbii kanarra deema yoo akkanatti. Ni harkifatan jeef jala harkifachaadha. Laata maaliif jannata bareedaa akkanaa kana maaliif harkachuu danda'an jennaan waan ummata qulqulluu ta'anii fi innal abraara waan ta'anii fi ammaasoo dalagaan biroo ta'e isaan dalaganii addunyaa irratti

Qodhaa namaaf jecha godhanii miti. Qudduus Gabreelii fi Qudduus Mikaa'eliif godhanii miti jara keenya. Qodhaa Rabbii jecha godhan. Qodhaa san Rabbumaaf jecha godhanii guutan. Yoo Rabbi waan akkana akkanaa naa godhe waan akkanaa niin godhaa ja'anii tabaayilama seenan jechuudha qodhaan tun. Qodhaan tun akkuma ammaan dura dubbannetti isiin faarfamtuu miti jara keenya baarakallahu fiikum. faarfamtuudhaa miti. Qodaan nama bakiila irraa malee hin dhuftuu jee rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Akka nama rabbiin yaa rabbi yoo waan akkanaa akkanaa naa goote waan akkanaatiin sii godhaa nama ju'uuniiti. Fokkottuu lalaa jechumatti hoggaa dubbatan. Akka nama rabbiin yoonii fi ilmoo naa kannite. Yoonii fi mana naa kannite. Yoonii fi makiinaa naa kannite. Yoonii fi fatanaa tana na baaftu. Yoonii fi yoonii fi yoonii fi jettee waanuma feetu jechuudha. Akkas naa goote waan akkanaatiin ta'a jettee. Eega gooteefuu dirqama rabbiif jecha yoo goote qodaa san guutuun dirqama jara keenya. Godhuullee waan fokkottuu taatu guutuun ammoo dirqama. Ni guutan qodaa. Wayakaafuuna ni sodaatanii yawman guyyaa. Guyyaa akkam? kaana ta'e sharruhu hamtuun guyyaa sanii mustaxiiraa wal geessu mustaxiiran jechuun ta wal geessu jechuun nama tokkollee tarraa nan qabne laal nama dhugaa rabbi sodaatee qaalii rabbii godhe malee ta nama hunda wal geessu rakkoon guyyaa sanii guyyaa san sodaataniiti addunyaa irratti qodhaa rabbii guutan waan rabbiin dalagi jeen dalaganii waan rabbiin irraa fagaadhaa je'een irraa fagaatanii takka tana ija wanni isaan dalagan haaya dhiiroo tanuma qofaa wanni isaan dalagan lakkii tana qofaa miti duuboo ammaas tabiroo ni jirti laata maaltu jira maali wanni jannata nama naqu rakkoo guyyaa sanii jalaa wanni nama baasu maali takka qodhaa rabbi jecha goote guutu haaya talamadaa too wayuximuuna xa'aama wayuximuuna ni nyaachisan nyaachisanii quubsan nyaata akkam dhiiroo nyaata bereedaa ifii qaban. Nyaanni kuni jara keenya nyaata bereedaa jechuudha. Bereedaan kaa kami ka ifii qabani. Nyaata ifii hin qabnee miti kanuma ifii qaban kana nyaachisan. Nyaata bereedaadha jechuun uummata keenya amantaa Islaamaa keessatti nyaata halaal qulqulluu qalbiin nama gammaddee nyaatamu jechuudha. Malee biffee jechuudha miti biffee. Biffee ni beektanii miti biffee jedhanii nyaata egaa asii tarrisan kan nama gartee tujjaaraa godhan maqaa barbaaduudhaaf takka aruuza gisee aruuzaa gartee aruuza maqaatiif godhan sanii miti. Nyaatuma bareedaa gartee qabdu kana nyaachisuudha malee dirqamatti biffee godhi nyaachisii jechuudha miti jara keenya. Xayyib. Yoo biffee gootee yoo qabaatte miskiina yoo ta'e namni itti nyaachiftu sani akkaan bareeda. Ilma namaa kanaatu keessaafuu zamana keenya kana jara keenya nama miskiina kana mee takkaa takkaa waan amma duran gara yoo gana arkuu taa'e malee yoo gana arke malee amma duran agarra. Nama nyaata biffee godhee miskiinuma waa takka hin qabne koottaa jee wali qabee nyaachisu. amma duran gari yoon ganaa harkuu taa'u hin beeku ammoo yoo rabbiin ganaa na garsiise hin beeku ammaa nama tujjaaraaf nama qabeenya qabu nama abiyya alaati irraa dhufe biffee nyaata godhan lakkoofsan qabu kaniin anuu dhaqee na yaamanii nyaata lakkoofsan qabu miskiina waa takka hin qabne kan ka gartee foon kana gartee laal amatattuu hin harkanne kana biffee godhee aboo kottaa irra deemaa fudhadhaa nyaadhaa jee miskiinuma qofa wali qabee ka tujjaara yaamne nama akkasii nyaachise ammaan duran agarreenii sin dhageenye yooniin ganaa arkee dhageen beeku ammoo. Xayyib eenyu nyaachisan alaa hubbii osuma jaalatanii nyaata san alaa hubbiin tuni ma'a hubbii jechu oduma jaalatanii laal ka ifiifuu nyaachuu jaalatan miskiinaan nurra caala jedhanii miskiina kan nyaachisan eenyu miskiina hin jeelaal namni nyaachifamuu qabu eenyu miskiina miskiina jechuun nama akkami jenne jara keenya nama nyaata numa nyaatu ka foon hin arkanne jechuudha miskiina jechuun foon kana lubbuun nama akka gaarii feeti beekadhaa qabo miskiina jechuun nama nyaata nyaatu nama gartee foon hin arkanne nyaata biffii adda addaa san hin agarre jechuudha. Ka gartee hoggaa ala deemuus akkanuma gartee burtukaanaa fi muuza kana hunda gartee kajeelaa deemu jechuudha jara keenya appil kana fa'a. Akkanuma kajeelaa deemu ah yoo uumaan guyyaa tokko nyaadha jee. Miskiina jechuun nama akkasii. Miskiina jechuun akkumaan ammaan dura isin himetti nama waa qabu wanni inni qabu san haajaa isaa guututti gahuuf hin dandeenye sanii miskiina jaan jara keenya. Miskiina xayyib. Wayatiima yatiima abbaan qabne hiyyeessa. Yatiiman jechuun namni isaan nyaachisan hiyyeessa. Hiyyeessi kuni nyaata bereedaan harkatu gizee hunda hooma harkan itti kannan miskiina humaa takkan qabu wa asiiraa asiiran jechuun booji'amaa nama booji'amee harka namaa jiru gabra nama adda addaa jechuudha laal nama waan bebbereeduun harkan isaan na nyaachisanii ije gartee kana jee wanni takka wanni jannata nama naqu hoggaa nyaachisan sana kijaan laala waan kana qalbii keessa jaan jaan ummata keenya jecha amma rabbiin dubbachuu deemu kana qalbii keessa dubbatan jira waan isaan qalbii keessa dubbatanii rabbii waan namni qalbii keessa dubbate beeku sani ol baasee irra quraana kana gubbaa irra dubbate ila hanga guyyaa qiyaamaadha akka qaraamu godhe innamaa nuti'imukum laalaa kunu kana miskiina dhugaa miskiina nyaachisuun yatiima nyaachisuun booji'amaa nyaachisuun akkana kunu Maaliif jennaan miskiina irraa homaan eeggatafa. Miskiina biffee gootee yoo nyaachifte wayi irraa eeggatta irraa hin eeggattu maaliif inni kun miskiina. Allaahumma yoo qalbiin tee qalbii wasaka taate malee qalbiin nama wasakaa gizuma hunda wasaka. Maal namni miskiinni kun guyyaa tokko tujjaaromee an akii namaa yoo miskiinawe ija rahmataatiin akka na laalu jechuu yoo baatte jechuudha qalbiidhaan. Maaliif namuma ati dur miskiinaa namichi kun umaa takka hin qabu jettuutiitu guyyaa keessaa rabbiin fuudhee samii tana keessa furgugaasee tujjaara ajaa'ibaa godhe. Sallaaleeti aboo namni kun guyyaa tokko tujjaaramuun oolu jee yoo waan niyyaa akkasiitiin kannite si duraa badde. Amma irra hedduun namaa nama miskiinarraa galata waan eeggatu hin qabu. Yatiimarraa waan eeggatu hin qabu. Booji'amaa fi morka namaa jirurraa waan eeggatu hin qabu. Harkaan bira kaayadhu jus harka maal bira kaayatare. deebisuuf hin danda'u. Tujjaara hoo? Tujjaarri giza guyyaa hoggaa nyaata biffeedhaa godhe san nayama ja'a. Nama Ameerikaa irraa dhufe hoo? Kanadaa irraa dhufe hoo? Awustaraaliyaa irraa dhufe hoo? Ame- A- Awurooppaa biyya adda addaa irraa dhufe. Hoggaa achi deemee guyyaa tokko na yaadatee gartee hoo dhoboo doolaara dhibba tokkichaa kana deemi bakka akkasiitti furdhu naan ja'a jaaqa. Wayirraa eeggate jechuudha. Kana waa takka irraa hin eeggatu jara kana. Eenyu? Miskiina, yatiima, booji'amaa. Kanaaf akkam jaan jee qalbii isaanii keessatti innamaa nuxi'imukum wanni isin nyaachifnuufi yaa jara keenya eenyu yaa miskiina yaa yatiima yaa asiira liwajihillaah fuuluma rabbii tokkichaa barbaaduudhaafi fuuluma rabbii tokkichaa barbaaduudhaaf isin nyaachifnu laa nuriidu hin feenu hin barbaannu minkum isinirraa eenyu miskiinaa fi yatiimaa fi booji'amarraa jazaan galata akka nuu galchitan laal hoggaa niiti gartee waa harkattanillee haa taatu akka galata nuu galchitan jechuun nyaata akkasii gootanii akka nu yaamtan walaa shukuuran galatoomaa galatoomaa tenkiyu tenkiyu tenkiyu jechuullee hin barbaannu isinirra maaliif hin barbaanne rabbumaaf jecha isin nyaachifneedha galatoomaallee jechuun barbaannu qalbi isaanii keessatti akkana jaanjan duuba san rabbiin irraa ol baasee dubbate duuba Innaa nuti jawwannee akkanatti isin nyaachifneefi nakhaafu ni sodaanna min Rabbinaa Rabbii keenyarraa yawman guyyaa. Guyyaa akkam? Abuusan guyyaa fuulli namaa kun wali guuramu. Abuusan jechuun guyyaa fuulli namaa kun wali guuramu. Akka namni kun hoggaaniifi gartee rakkoo takka arke fuula namaa kanaatu walitti guurama. Qamxariiran jechuun akkaan jechuudha. Qamxariiraniin guyyaa fuulli namaa kun akka wali guurame laal dukkanaawee akkasii rakkoorraa akkasii wali guuramu sani guyyaa san sodaanna. Qamxariiran jechuun guyyaa rakkoon isaa akkaan jabdu jechuudha jara keenya. Akkaan jabduudha. Guyyaa san sodaanneeti nyaata kana hunda isin nyaachifne jechaan jedhe.

hamtuu silaa guyyaa san nama xuuyxurraayi rabbiin nagee isaan godhe walaqqaahum isaaniif kannee nadratan ifa fuulaatii fi wasuruuran gammachuu qalbiidha laala nadratan jechuun ifa fuulaatii fi fuula isaanii ibseeti wasuruuran gammachuu qalbiidha rabbi isaanii kanne wajazaahum galata isaaniif galchee rabbiin isaanii mee dhageeffadhaa ummata keenya galata isaanii galche maaliif rabbiin galata isaanii galche ummata kana bimaa sabaru mee dhageeffadhaa ummata keenya ilaala obsa obsa qabaachuun akkatti jannata rabbii jannata rabbii namaa kennitu galata rabbiin isaanii galche maaliin jannata bareedaa san isaanii kennuudhaan maaliif isaanii kenne laata bimaa sabaruu sababaa waan obsaniif jecha maalirraa waan obsaniif dilii dalaguurraa musiibaa isaanii buutee fi qaalii rabbii godhuu irratti obsi kun bakka sadii qoodama jenne qabadhaagaa qaalii rabbii godhuu irratti obsu musiibaa balaa adda addaa si buutu irratti obsu dilii adda addaa dalaguu irraa obsuudha sababaa akkanatti tana hunda irratti obsaniifi rabbiin isaan badhaasee isaaniif kanne maal isaanii kanne dhiiroo jannatan ooyiruu ataakil ashaakiltii yaanu manni keenya ashaakiltiin adda addaa keessa jirtu dhugaatiin adda addaa keessa jirtu rabbiin isaanii kanne Ooyiruu jechuun jannata jechuun ooyiruu kuduraan adda addaa wanni ati feetu keessa jirtu fi dhugaatiin adda addaa ta addunyaa tanarra ati beektu gartee keessa jirtu. Ammaa soo dhiiroo maaltu jira? Wahariiran huccuu dahabarraa tolfamte. Saniin rabbiin isaanii galata galche. Huccuu dahabarraa tolfamte. Hariira jaaniin. Hariira san gaa miskiinni addunyaa irratti yoo televizyiina fa'aa keessatti ichi arke malee bitachuun gartee yoo warra tujjaara warra mootii biyya bulchu warra gartee qabeenya namaa saamu kana yoo taate malee warra mootii biyya bulchu qabeenya namaa kana ummataa saamanii um- huccuu saniin beera isaanii faa uwwisan ma yoo taate malee namni miskiinni gartee huccuu daaba irraa tolfamte manaa maanyuu argu hin argu zaahira kanaan yoo miti ni jabaata huccuu akkaan qaaliidhaati addunyaa tana gubbaa irratti daaba qofa irraa tolfamte Hundaa biraa tolfamte kan qaali uummata keenya. Daamni wanni giraamni tokko hanga inni qaaliidhaa kaanii beektan doolaara hanga inni ta'e gara keenya. Kanaaf hariira guyyaa san hariira ajaa'ibaa kana rabbiin uwwisa. Dhiiraas ni uwwisa dhalaas ni uwwisa. Allah bereedommina isii way bereedommina isii yaa Allah yaa rabbi tokkicha yaa rabbi warra uffata nu godhi yaa goytaa warra kanaan badhaafte irraa nu godhi yaa rahmaan ni dandeessaati. Baarakallahu fiikum.

sa dhufee jechuun akka waan gaafiidhaa godheeti haliin tun bima'anaa qad jechuudha jette ulamaan hoggaa fassaru dhugaa ataa dhufee jechuu sa dhufee jee akka nama gaafate ee dhufee jechuudha takkaa hoo dabre jechuu alal insaan ilma namaa kanarra ni dabre ni dhufe hiinun zamanni mina dahari zamana irraa ta'e zamana zamanni kun maali jennaan yeroo jedhaniin afaan oromootti zamanni hoo afaan birooti gaa ni beektan isinuu yeroo min addahri yeroowwan irraa taate lam yakun kan tahin shay'an waa takka madkuuran dubbatamaa namni bishaan maniyyii ta'ee taa'u eenyu dubbatame namni dubbatu hin jiru hin beekamne ni uumamne addunyaa irrattuu gad hin buune sanii miti namni garaa seenee garaan kun afuufamee afuufamee dhalaa tan akkana garaan dura beekunu hin dubbatamu maaltu garaa jiraa hin beekamu. Eh. Yeroon dheertuun irra dabarte jedhe. Hanga duyda abbaa keessa jiruu fi eh, qoma gartee haadhaa keessa jiru. Yookaan hoo abbaa keenya Adam jechuudha. Yeroo dheertu rabbiin horofa kanarraa akkana tolchee uumee yeroo dheertu akkana taa'e osoo hin dubbatin nama ta'e. Eegas booda rabbiin ru'ee itti afuufee nama godhe jechuudha. Na- Akkaataa lachuutu numa ta'a. Aadamiis ni ta'a nu warra amma jiru kanaas. Innaa nuti khalaqnaa ni uumne dandeettii teenyaan jechuudha. Al-insaana ilma namaa kana ni uumne nama Aadamii fi Hawwaa fi Ciisaa ilma Maryamiin ta'in kana. Min nuxufatin maniyyii irraa uumne maniyyii bishaan dhiira irraa bahuuni maniyyii nuxufaa jedhaniin jara keenya. Ammaas ka dhiira irraa bahuu fi ka dhalaa irraa bahus. akkaataan bifti isaatii fi kun cufti adda kadha kadhiiraattis adda kadhalaattis adda rabbiin adda addaan godhe jechuudha. Amshaaji waliin laaqamaa katee ka waliin laaqame jechuudha. Tokkorraa hin uumamu illaan. Wanni uumnee fi nabtaliihi akka isa mokkorruufi akka isa mokkorruuf uumne mokkorraadhaaf jecha

Jara keenya addunyaa tana keessatti namni kun mokkorriidhaan oolamu miskiina taatu tujjaara taatus akka dhaalachuun mokkorriidha. Ammoo mokkorriin ta miskiinaa tanaatu irra wayyaadha malee ta tujjaaraa irra. Ah wallaahi wallaahi. Mokkorriin miskiinummaadhaan yoo jiraatte irra sii wayyaa. Tujjaarummaa qabaat tujjaarummaa qabaachuu irra. Ee akkamitti dhiira hojii egaa. miskiina jechuun waan akkami jenne jara keenya nama waan nyaatee waan dhugu qabu waan uffatu qabu haajaa biroo waan gurguddoo hin qabne ka makiinaa faan qabne jechuudha makiinaa hin qabu haaya manaas jaarachuu hin danda'u edaan qaaliidha manneen waan waan guddaan jaarame jechuudha ammoo ni nyaatanii dhugaa uffatanii uffata daararree gizee daara huccuu daaraallee gizee takka takka ba'uu hin danda'u Kanaaf jara keenya nama dura isin himeetiin jira akka gaarii naa dhageeffadha darasoota keenya. Namni baatitti damooza mindaa qarshii kuma shan arkatu takkaa kum kudhan arkatu kuma kudhan dhiisi kumni shan waa xiqqo amma yeroo ammaan tanaatti hin siinii fakkeessa. Namni yeroo ammaa qarshii kum kudhan mindaa ji'aan arkatu ka magaalaa gurguddoo akka Finfinnee fi Adaamaa kana keessa jiru ka ilmaan qabu miskiina ja'ama. Kum kudhan baatitti arkata miskiina ja'ama. Tujjaara hin ja'amu. Maaliif miskiina ja'ama? Qarshii kum kudhan baatitti arkataadha. Tayyib. Waan harkatu san qofaa miti wanni ilaalamu. Ha- Haaskaa inni qabu tana kumni kurnan kun kiraa manaa irraa kafalee ijoollee tana nyaata adda addaa nyaachisee mana barumsaatii fi kanarrattis waa gargaaree haajaa isaa tana hunda rabee fi hafee fi irraa huccuu fi bareedduu uffatee jaartii isaa uwwisee ijoollee isaa tana amatatti illee uwwisuu ni danda'a moo hin danda'u? Hin danda'u jechuudha deebisaan. Iza yeroo sanoo maal jaama qarshii kum kudhan namni mindaa nyaatu miskiina jaama jechuudha. Miskiina jaama. Baay'ee. Haaya miskiina jechuun nama akkasiiti. Namni taaksii qabu miskiina jaamaa jechuun amma dura siin himne jira. Yoo amma dura dhaga'uu baatan dhageeffadha. Taaksii dalayduudha. Taaksii manaatii miti. Taaksii hojiidhaan dalagatuun. Namni doonii bishaan keessa dalagatu maallaqa ittiin harkatu qabu miskiina jama. Eenyu jedhiiroo Sii jee shee walasri lakki shee walasri miti. Eenyu jee duuba rabbii jee. Haay. Rabbiitu akkana jee. Ee fidi gaa quraana keessaa bakka rabbiin akkanatti jee. Egaa dubbii akkanaa tanaa miti. Bakka rabbiin namni gartee taaksii qabu takka doonii gartee maallaqaan dalagatu qabu miskiina bakkatti jee fidi. Haaya niin fidaa miti niin fidaa. Eessaa eessaa fidamee suuratul kaaf keessaan fida. Suuraa kaafi maal jee dubbate rabbiin suuratul kaaf keessatti ammas safiinatu fakkaanati limasaakiinaa jee dhageeffadhaa jara keenya. Ammas safiinatu jee qissaa waa'ee gabricha saaliyaa fi nabi Muusaa jidduurra deemte keessatti doonii takka ta bishaan keessa dalagataniin osoo deemu jiraniiti booksiidhaan itti gad lakkisee gabrichi saaliini san ba ure hay bilaashi fuudhan jedhan doonii san akkamiin nama doonii bilaashiin nu fuudhe ati akkana dhooytee akkana gootaa jeen aboo dubbii dhiisiiti nan gaafatin siin hin jenne waan hin dalageef tana jeen awa dhiifama naa godhi gahaa niin jerjere yaa boyiti jerjeraanin si gaafadheeti dhiifama naa godhi jeen kaanii deemaniiti micaa tokkos itti dhufe ni jeese qissaan gaa suuratul kaaf keessa dubbatamte qissaa dheertuudha ichirratti gama dhumaa irratti akka jeen gama dhumaa irratti waan irratti obsa dhabde kana siifii nimaa jeen siifii nima jeen ayata torbaatamii seeyilafaa irratti ammas safiinatu dooniiniin dhawee uureessani

kulla safiinatin cufa doonii babbareedduu ghasban humnaan humnaan mooticha namarraa fudhatu ganda san jira akka doonii san duraan fudhanneefiin booksii itti gallakkisee caccabsee je'een duuba. Tanarraa fudhatteetu lamaa miskiina ja'amaa namni doonii qabu. Doonii san doonii dalagatanii ni beekadhu doonii manas seen jechuudha. Tayyib. Haaya. Innaa hadaynaa sabiila immaa shaakiran wa immaa kafuura innaa nuti hadeeynaahu ni qaceelchine takkaawu addaan isaa baafne huun kun ilma namaa san jechuudha qabadhu gaajara keenya assabiila karaa karaa jechuun maali diin islaamaa jechuudha karaan maali yoo siin ja'ani karaa rabbii jechuu karaa rabbii too maali islaamummaadha jara keenya dhageeyfadhaa guurii gurraa fudhadhaa immaa shaakiran Hoggaa isaaf addaan baafnee isa qajeelchine booda, immaa yookaan shaakiran nama Rabbi galatoonfatee qaalii Rabbii godhu ta'a. Wa immaa yookaan hoo kafuuraa nama Rabbi kafree qaalii Rabbii didu ta'a. Kun mirga isaati. Isa laalchifti. Nuti waa takkallee addaan isa haa baafnu. Karaan kun karaa bareedaa deemi, karaan kun karaa jallaadha hin deemin jenneeni. Yoo niifi didee karaa jallaa san deeme hoo? Innaa nuti ammaas

Azaaba addunyaa jechuun namni qabeenyuma qabaatu waa hunda qabu ka qalbiin isaa gizee hunda cinqii malee humaa takka hin qabne. Namni kaafiraa kun akkasii dhageessanii yeruma takka illee raan qabu namni kaafiraa. Addunyuma irratti inni azaabama keessa jira. Halkanii guyyaa hirriiban qabu. Inna al-abraara warri qaalii rabbii godhe yoo inna al-abraara warri akkaan qulqulluudha diliirraa qulqulluu shirkiirraa shakkiirraa qulqulluudha

kubbaayyaa farshoo kanaatiitu waliin laaqamee ispiris ispiris jedhee afaan falanjiitti ispiris ta'ee ispiris sanirraa akkasi dhugan jechuudha. Eenyu warra jannataati jannata darajaa isaanii irraa gadii arma gad jirtu jechuudha. Kaafuurri laga gartee warri jannatul firdoos keessa jiru dhugu. Haaya. Ayna laga kaafuuraan sani ayna lagaa jedhe. laga akkami yashrabu ka dhugu qulqulluu isaa jechu laga yashrabu dhugu bihaa laga sanirraa laga qulqulluu kaafuuraa sanirraa cibaadullah gabricha rabbiitii fi amatullaahi gabrittii rabbi jechu dhageeffadha jara keenya rabbiin hoggaa dhiira dubbate dhalaadhaas dubbate amma gaalaa dubbiirraa ta'a sa rabbiin maaliif dhiiruma qofa gisee hundi maqaa dhiiraa dubbatan utuu maan hin dubbanne akkan jenne dubra keenya ta'a dubbiirraa dubbii irraa ta'a rabbiin tobatti isin hin jaalatu tobatti isin hin kabaji inumaa suuraa maqaa keessan hin dubbatamtuutu jira suuratu nisaa jedhamee suura sun rijaali takkaan hin agarre tunuu nutuu tanaafuu hin hinaafneeti dubbii tanarraa gatteessan duuba hoggaa dhiira dubbannaan dhalaas dubbate nuti hin dubbanne akka hin jenne tayyib yufajjiruunahaa ibaadullaahi gabroota rabbi yufajjiruunahaa ni shorreeffatanii tafjiiran shorroqinsa shorreeffatan jala deema jechuudha. Maaltu jala deema? Farshoo jala deema. Maaltu jala deema? Maangoo jala deema. Maaltu jala deema? Burtukaanaa jala deema. Juuza jechuudha bara. Maaltu jala deema? Appilii jala deema. Aannanii jala deema. Deemaa jala deema. Jarri kun cuftinuu akkana jala deeman.

Edaan isa jala deemu jirti duraanuu. Laata maaliif waan akkanaa kana arkatan jennaani bara addunyaarra gaafa jirani kheyrii adda addaa dalaguu turani. Mee kheyriin akka adda addaa ta yoo dalagan jannata bereeda akkanaa kana namaa kanitu dhiiro maal faadha jedhanii akka waan gaafataniitti mee takka takkaan isinii himaa dhageeyfadhaadhaa jedha Rabbiin. Haaya Rabbi nuu himi kaa. Ta duraati yuufuuna ni guutanii. Dhiira ta'uu dhalaa taaniis.

Eegasii hoo miskiinaa fi yatiimaa fi booji'amaadha nyaachisan. Eegasii hoo wanni isin nyaachifneef jaalaluma Rabbiiti barbaaduudhaaf jecha ja'anii je. Waan akkanaa tanaatiitu Jannata bereedaa adda ni'imaan adda addaa keessa jirtu san nama naqaa jara keenya. Wayuxi'imuuna ni nyaachisan axxa'aama nyaata. nyaata nyaachisan alaa hubbihi ma'a hubbi jechuudha alaa jechuun kun ma'a jechuu osuma jaalatanii ma'a hubbii jechuun osuma ifiifuu horii sanuu nya- nyaata sanuu jaalatanii ah awwa namni gariin yaa akhi waan tana hedduu ajaa'ibaati maasha allah alaikum allah awwa yaa dubra keenya yaaba wallahi dhalaan tun bar wahuma xiqqoo takkaatiitu irraa hanqata malee dhalaan akka jirtutti dhibbarraa dhibbatti jannata seenti yoon jee wallahi hin kijibnee bar ta rabbitti amanteen baanaa bar wallahi wallahi yoo wahuma lama qofa eeggattee dhalaan bar jannata kutte jara keenya wahuma lama qofa eeggannaanu ibaadaa bira qabaannaan kaa toohida qabaannaan namni akka dhalaadhaan jiru dhalaan uumamumsa rabbiin isii uumeetiitu dalagaan isiin daleedu dalagaa warra jannataati obsa qabdi obsa qabaachuun kun rabbi maa sabaruu jedhe namni dhalaarra obsa qabu hin jiru jara keenya hin jarjartu suuta deemti hayaadha qabdi kabajaadha qabdi yoo san irratti ibaadaa qabaattee toohida qabaatte yoo jaarsa kafruu baattee ilmaan isii kana abaaruu baatte bakka dhalaan jannata seentee bar gabaabdutti keessaafuu jaarsatti yoo kafaruu baatte jara keenya laal wohuma lameen tanaatu azaaba dhalaa naqaa jee bar rasuulli rabbi waan biroo dubbate Wanni irra guddaa warra azaabaa taateef dhalaan jaarsa kafarti abaarsa heddummeeysiti. Gabaa lameenuma tanaa bar. Lameen tanarraa itti isinaan bar dhalaan tuni. Laal xabiyaa isiirraa dhalaa tana beeytani mee mee dhageeyfadha dhalaan tuni. Yaa akhi dhalaa bar gaarraa dhalannee wajjin jira ni beeynaami. Dhalaan tun hoggaa nyaata bareedaa keeysummaadhaa hoggaa goote kana ka ifiin nyaanne akka malee gammadde hoggaa namni kun nyaateef. Laalaa mee haala bareedoomina isiin qabdu irraa. Uumaadhaa bartuun. Ni gammaddi. Ifii ifii nyaata bareedduu nyaachuurra jaarsa isii kanaaf nyaata bareedaa nyaattee ah way nyaata sayaa jaartii tiyya jaartii tiyya arra maa sa uduwattee nyaata kana gootee faajiimmee laal gammaddee ichi utaaltee as utaaltee Allah Allah waan biroo taati laal ni gammaddi ifi ifii nyaachuurra nama wagaa nyaachiftee irra gammaddi tun dhalaa xabiya waan rabbiin dhalaadhaa kan nigaayaa jara keenya kanumaan jaakkaan jettuu dhalaa faarsuudhaaf miti jara keenya dhalaa faarsuudhaaf kan jiru baarakallahu fiikum haya wayuximuuna ni nyaachisan axxa'ama nyaata alaa hubbii osoo jaalatanii miskiinan eenyu nyaachisan miskiina nyaachisan taakka miskiin homaa takka hin qabne nyaachisan taakka lama too wa yatiima yatiima nyaachisan yaa ummata keenya dhiiraa fi dhalaa kamtuu yatiima irra rifata jennaan yaa akhi ce'ullee taatu numaan jaa dhalaatu irra rifata dhalaatu irra rifataa fi takka takka tamataa jabaattu yoo taate malee hedduu dhalaatu irra rifata tunis kannaa rabbiin dubartoota keenyaa kanne wa yatiima yatiima nyaachisanii wa asiira nama booji'amoodha nyaachisan ammaas Eh, yatiima nyaachisanii nama booji'amoo nyaachisan. Xayyib. Hoggaa nyaachisan kana ni jaan duuba. Innamaa nuxi'imukum. Bar wanni isin nyaachifnuufi. Eh, wanni akkanatti isin nyaachifnuuf liwajihillaahi fuula rabbii barbaaduudhaaf jecha isin nyaachifnaa. Laa nuriidu hin feenuu hin barbaannu. minkum isinirraa jazaan galata hin barbaannu galata isinirraa hin barbaannu akka galata nu galchitan jechuudha. Walaa shukuuran galatoomaadhaa jechuullee hin barbaannu galatoomaadhaa aboo galatoomaa namni hoggaa nama nyaachise galatoomaa namaan hin jiru akkasillee jechuun barbaannuu jedhan. Tayyib. innaa nuti nakhaafu ni sodaanna min rabbinaa rabbii keenyarraa yawman guyyaa abuusan fuulli namaa kun wali guuramu qamxariiran rakkoon isaa akkaan dheertuudha guyyaa akkaan fuulli namaa kun wali guuramee wanna ta'u balaan isaa jechu akkaan jabduudha san sodaannaa ajaan jeegartee wanni isin nyaachifnu isaan akkana jennaani rabbiin

waan qaraa'e kana warratti dalagate rabbi nu haa godhu insha Allah asuma irra dhaabna baarakallahu fiikum aya awan talatan